Meta illum qegħdin niċċelebraw jum l-om, nixtieq minn qalbi insellem lill-ommijiet kollha. Ma nsibx kliem biex infisser minni l-om. Imma biżżejjed nistaqsu lil mejn tilef lil ommu jgħidilna x'iħoss meta jsejħilha u jibqa' mingħajr tweġiba. Il-missier għandu rwol importanti fil-ħajja tal-ulied, imma l-preżenza tal-omm tisboq kollox u lil kulħadd. Għandna djun kbar lejn ommijietna. Hija l-omm li meta nitnisslu tilqa' l-ħajja ġdida fi ħdanha u minn dak il-waqt ħajjitha issir stennija kontinwa. L-ewwel tistenna li tarana nitwieldu, imbagħad tibqa' dejjem wara l-bieb tad-dar tistenna lil uliedha deħlin lura. Ma rridu nagħmlu xejn biex nirbħu l-imħabba tal-omm għaliex l-omm tħobb lil uliedha bi mħabba tal-ġenn. Hi ma tħobbx lil uliedha għax huma bravi, sbieħ u kapaċi imma tħobbhom għax sempliċement huma ulieda. L-om ma titaxxaqx bulieda għaliex għandhom xi ħaġa li tagħmilhom persuni ideali, imma tħobbhom għax huma tagħha. Propju għaliex huma tagħha hija tħobbhom anke jekk mhumiex perfetti fiżikament, moralment, intellettwalment u spiritwalment. Għall-ulied, il-wiċċ tal-omm huwa d-dinja. F'wiċċha hemm kollox. għaliex fil-ħarsa tal-omm l-ulied jistgħu jaraw x'ikun għaddej madwarhom. Anzi, wiċċha huwa l-mera fejn l-ulied jistgħu jaraw wiċċhom mingħajr irtok. Kemm huwa minnu illi d-dirgħajn tal-omm huma l-ewwel wiċċ tal-omm, għaliex huma l-idejn materni illi jħaddnuna, imersuna, iħarsuna, idewwuna, jinfaxxawna, jgħinuna nqumu fuq riġlejna, jixxuttawlna d-dmugħ u bosta ħwejjeġ oħrajn. Huma dawn l-idejn li bihom l-omm tlibbes lil uliedha u tgħattihom meta jinkixfu. Fi kliem ieħor, huma l-idejn kollha tenerezza tal-omm illi ħafna drabi iżommuna milli neqgħu f'xi fondoq. Kull meta tinqala' l-ħtieġa, l-omm hija l-ewwel waħda li toffri s-sokkors tagħha. Meta l-omm hija preżenti, aħna m'aħniex orfni. Kif iħobb jgħid il-Papa Franġisku? Il-preżenza tal-omm hija mediċina kontra t-tendenzi individwalisti egoistiċi tagħna llum, illi qegħdin jagħlquna fina nfusna. Soċjetà fejn l-ommijiet huma assenti titlef qalbha u ssir soċjetà kiesħa. Meta tirfes fuq id-don tal-maternità, is-soċjetà ssir kattiva, fejn il-kalkoli, l-ispekulazzjoni jieħdu post l-akkoljenza tal-ħajja, l-imħabba, il-ħniena u l-mogħdrija. L-omm hija dik li taf tixgħel il-fjamma tat-tama fil-qlub meta jkunu fid-dlamijiet. L-omm hija l-futur tas-soċjetà. Fih tassew x'nixtarru l-kumment ta' teologu lajk Ortodoss dwar is-soċjetà li ma tapprezzax il-maternità. Dan jgħid hekk, jgħid li s-soċjetà moderna li hija profondament maskili fejn il-kariżma tal-mara ma għandha ebda importanza hija soċjetà mingħajr Alla. Għaliex? Għax mingħajr omm Alla ma jistax jitwieled f'din is-soċjetà. Jekk dan kollu u aktar jgħodd għall-ommijiet tagħna, nistgħu napplikawh ukoll għall-Omm tagħna tas-sema, Marija ta' Nazaret. Minn dakinhar li fuq il-Kalvarju Ġesù fda lid-dixxieplu l-maħbub, Marija saret omm il-bnedmejn kollha. Marija hija omm li dejjem tistenna lil uliedha biex tressaqhom lejn Ġesù, biex tqabbadhom it-triq ta' warajh. Ma rridu nagħmlu xejn biex nirbħu l-imħabba tagħha, għaliex hija tħobbna lkoll, mhux għax aħna perfetti, imma għaliex aħna uliedha. Marija għandha imħabba għal kulħadd, imma imbagħad għandha imħabba partikulari tinħall qalbha lejn dawk uliedha li huma spiritwalment għajjenejn jew imxellfejn. Dirgħajha huma dawk li joffrulna t-tgħanniqa kollha żiegħil u fil-mumenti tar-resħa saħansitra ssaħħanna. kif b'dirgħajha hija għenet lil Ġesù ħalli jerfa' s-salib tqil tiegħu, illum ukoll Marija tmidd idejha biex tgħinna nerfgħu s-slaleb tqal tal-ħajja tagħna. Jekk, kif stqarr il-Papa Franġisku, il-Knisja hija sptar fil-kamp tal-battalja, allura Marija hija dejk l-infermiera illi ma tediex tieqaf mas-sodda ta' kull min huwa ferut moralment u spiritwalment. F'wiċċha, f'wiċċha naraw ir-rifless ta' kif għandu jkun il-wiċċ tagħna, wiċċ seren u kalm, rifless tal-ħajja interjuri. Nixtieq ħafna illi f'din is-sena Marjana ilkoll kemm aħna nagħmlu esperjenza tal-imħabba materna ta' Marija, Omm Ġesù, Għaliex aktar ma nkunu ċerti li Marija hija ommna, allura aktar inbegħdu minnha l-mument li nkunu spiritwalment orfni. Fil-fatt, fil-ħajja jaf ikun hemm mumenti meta l-bniedem jgħaddi minn kriżi spiritwali. bħal meta jħoss li Alla ma jifdalu ebda toma bnina, meta jitlef kull interess f'dak l-għandu x'jaqsam ma' Alla, meta jitraskura is-sagramenti għaliex ma jibqa' jara fihom ebda tifsira, meta it-talb jitlef għalih kull gost u sfidi spiritwali oħra. Din is-soċjetà u din il-Knisja li huma spiritwalment orfni jinsabu resqin lejn il-qabar kemm għaliex il-baħħ ta' Alla huwa tqil wisq, kemm għaliex jeżisti r-riskju illi Meta jonqsu l-ġenituri, l-aħwa ma jibqgħux aħwa u l-għaqda u l-armonija tal-komunità ekkleżjali tisfaxxa. Bil-għan li l-Knisja fuq din il-gżira Marjana tibqa' taħt il-ħarsien ta' Marija Ommna, u fl-istess waqt biex fuq l-eżempju ta' Marija tkompli tinbena bħala Knisja omm li twennes spiritwalment u materjalment lill-bniedem tal-lum, jiena nixtieq nagħmel sejħa biex f'rabta ma' Għid il-Ħamsejn, il-komunità ekkleżjali, tinġabar fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu u flimkien flimkien nagħmlu att ta' affidament tad-Djoċesi lill-Madonna. Hekk nintelqu f'idejha ħalli twassalna għand Ġesù. Kien Ġesù innifsu illi fil-persuna ta' San Ġwann fdana lil Marija ommna. Kif jgħid Sa Luigi Marija de Montfort, id-devozzjoni lejn il-Verġni Marija hija meħtieġa biss biex il-bniedem isib perfettament lil Ġesù Kristu, iħobbu b'qalbu kollha u jaqdih bil-fedeltà. Kif dakinhar fiċ-Ċenaklu, l-Ispirtu s-Santu kkonferma l-maternità ta' Marija li kienet miġbura flimkien mal-appostli u n-nisa ilkoll qalb waħda jitolbu flimkien, hekk nhar Għid il-Ħamsejn li ġej aħna nsejħu lill-Ispirtu s-Santu biex iżommna magħqudejn ma' Marija Ommna. Kif fl-ewwel żminijiet l-Ispirtu s-Santu nebbaħ lill-Appostli biex iwessew dirgħajn il-Knisja omm bl-għażla tas-seba' djakni ħalli jieħdu ħsieb ir-romol, ħa nsejħu aħna lill-Ispirtu s-Santu biex idawwal lill-Knisja tagħna biex tagħmel dawk l-għażliet favur l-orfni tal-lum. Bit-tħejjija għal dan il-jum jiena inħeġġeġ lis-saċerdoti, lir-reliġjużi, l-għaqdiet tal-lajċi, partikolarment il-Leġjun ta' Marija biex ixerdu aktar it-talejm sabiħ ta' San Luigi Maria Grignon di Montfort dwar il-konsagrazzjoni tagħna lil Ġesù minn idejn Marija. Fi spirtu ekumeniku jiena nappella wkoll lill-insara preżenti f'Għawdex biex kemm individwalment kif ukoll bħala familji, gruppi, komunitajiet reliġjużi u parrokjali, skejjel, klabbs u l-bqija jagħmlu b'mod solenni l-istess affidament. Fil-filokalja Russa, jiġifieri f'dawk il-kitbiet spiritwali tal-Lvant, Jirrakkontaw illi darba San Girgor is-Sinajita staqsa lil San Massimu jekk kienx qala' il-grazzja tat-talb. Dan b'rasu baxxuta wieġbu illi darba, waqt li kien qiegħed jitlob minn qalbu quddiem xbija tal-Madonna u ta bewsa, ħass dehxa f'qalbu. u bħal nar ħiereġ minn dejk ix-xbija. In-nar ma ħarqux, għall-kuntrarju, ħassu jiffriskah u jimlieh jimlielu qalbu bil-ħlewwa. Minn dakinhar qalbu qatt ma nixfet titlob. għamel esperjenza tal-istess sentimenti il-mistiku San Serafin ta' Sarov. Mistiku illi tant kien iħobb lill-Madonna li kien imsejjaħ laħam minn Marija. Meta jitlob, hu kien isellem lit-Trinità Qaddisa billi jgħid il-glorja quddiem ikona tal-Madonna, konvint li Marija bħala il-medjatriċi tal-grazzji tressaq is-suppliki tiegħu fi ħdan it-Trinità. Minn qalbi jiena nitlob lill-Ispirtu s-Santu biex it-talb tagħna kollu fiduċja quddiem Ommna Marija jagħtina ħjiel ta' dak il-ferħ qaddejs illi ġarrbu dawn il-qaddisejn. Bl-interċessjoni tal-Omm tagħna ta' Pinu nitlob il-barka t'Alla fuqkom ilkoll.